yo yo yo yo mambo tuterera guys i iyi nyaya ndikachamadza mambo tuterera vakaona jesu kuona jesu yo yo yo ah, vanenge vanotangisa madunga but anyways guys um welcome to my platform this is again ono bang don't forget to subscribe usakanganwe kusubscribe so that rambe chikupa nyaya dzikurira mastreets saka zvikunzi chii hanzi namambo tuterera ndakaona jesu don't mind me guys ndichiseka but you know ka imagine ndakaona jesu anyways let me tell you in your town so anzi namamba tuteremenara ndakarara ndakarara kudaro ndaitange ndakatanga kuona vision nditenge ndikuona vision nditenge ndikutaura ndega nditenge ndikunzwa ndega but zvandakaona what i know is ndakaona jesu zvikanzi jesu haana kufanana nemifananidzo wedu atoona pamapicha pane munhu atoti ndijesu mapichas atoona atotumirwa nemawachitawara takakura tichimboona machechi zvikandatsino jesu jesu vakamuona rias levas amene havanazotudza edu kuti jesu murungu here mutema here kana kuti akasimba here kana tana vanombozotitaura kuti ane mahits here what he told us is ndakaona jesu Sanzi ndandakarara guys, ndakarara kudaro. Ndopandakaita sendopandakaona vision achitaura neni achiti nguva yasara yashomanina ndakuita se ndakudzoka. Hona une following pa social media and you're not telling people about me. Yes, Jesu aiudza mama Duterere kuti Hona wane vanhu vakawanda pa social media but you're not telling them about me. So you have to tell people, you have to tell people about me. Oh, zvikanzi ah vanhu vatendeuke nguva ichipo vanhu vande kunonamata because Jesu akudzoka. Zvikanzi pauchada kubatanidza. Imagine guys pabatisise. Hanzi pauchada kubatanidza. Jesu inenge yatova too late tisadzoka so the other feeling about kudzoka kwajesu hanzi the other feeling about kudzoka kwajesu ndiyakamira sona hanzi unotanga kufila um, wega kuti inini ndiri mutadzi inini but guys iri nyaya yekufila inoyi nenyika yedu yatikurarama ndiani achazofila taididi mwari ndiri perfect if kana zvinzi unotanga kutozvifinira wega ameno guys but what i know is kupinda denga personally tori nyasha Boss guys pati kwambe kuti kutotadza iwewe uchiti uri kugona. Kozi yape kuti kutotadza uchizoti inini ndiri kutotadza. It's real futi guys. Kutadza uchiziva nekutadza uchiti uri kugona. So guys um I want to tell you guys akabva atichi akabva ati ngatitendeukeyi nguva ichipo because mukasatendeuka jesu akudzoka saka zvikanzi mm, inini ndandi nezvakawanda zvanditoda kuita ndenda kuti ndakushowa zvatonzi nemwe mufana wakafita ah, angatimbotange tarelisa song chichikana maproducer a ah, zvakaramba zvichindiremera tili ndega ndakufila mani tili imagine guys munhu azifeeling atofila ndekuti munhu afila kuti ndikaona jesu ndichajamba ndigofara sezvinoita madungo zviti madungo akaona jesu atanga kupingirika gwachikudzeti yenda idya dhina najesu chichi the feeling is not like that ukaona jesu unodzikama ukanyazoshanyirwa najesu ka mamuri the spirit and everything zvinodzikama kuti tasa yes unodzikama because waona panzvimbo inoiyo kana umaona zvemachokwadi anoti zvatoudzwa nana madungu kuti ndaona jesu achibhururuka lelai guys zvekunzi jesu aibhururuka ainangakanseendai because ndendisipo but what i want to tell you is um zvikanzi namambo dutereri guys life is not easy as you think totofunga kuti ah tingati mufarei munyika munonaka mahuro chichi music zvakazoti mbiri chekati chekati hanzi kana wakaona jesu unosoona kuti zvese izvi hazvina basa ukanyasoona washanyirwa najesu unosozozvifila wega kuti mwari ka haa ndakakutadzirai ameno guys but what i believe is ah, kana zvinongozi zvikanzi imwe nyaya futi ndakanzi najesu iwewe unoita wakaita mbiri une mafollowers in everyone but you never, you have never told anyone about me anditoziva hangu pamwe anyasotaura neuyo vataura nayo i but i what i know is vaingotiudza nezvanjesu hona vaiti mbiro zvenizvo nemukadzi wavo hanzi hanzi mwari tiwedzerewo chi tirarame zvakawanda chichi vakaimbwa nemasongo akawanda mambo nditerewo wani wani wani but ameno guys andizivi no way imwe nyaya yangu kanzozvo a ah, naiwo mambo jesu akati you have never told me saka jesu anenge ane mawe avo angaizokanasonzwa nyaya yejesu ka tese tese kana nda kutofila kuti mwari ka ndiregerere ndinotadza yes guys tinotadza nekuziva cheko haa kutoziva ndokwakawandisa kusatoziva ka ndokushoma shoma so zvikunzi titendeuke nguva ichiripo bcause patenda kuzobatanidza to be too late zvikanzi ndakatombetwa benzi vanhekumba nevamwe vangu neshamwari dzangu tichiti nyarara usatomboitaure nyaya iyo but guys when it comes to jesu hakuna munhu ane basa the only person akakosha panyika nekudenga ndijesu zvekutozoterera kuti ndakanzi nyarara taura shamarara usataure unotozvinzwa newe indotongokudzwa kuti taura because nguva yasara shomanini pauchazoda kubatanidza wakuzoda kutaura zvinenge zvatoendwa mudhara usaterere kana anyone bcause hapana hama yako waunogama navo hapana unodya sadza nemundiro one zvongoita samambo tutero wakatongofila kuti inini it's now time

uya usubscribe guys yes guys munzwe nyaya yati mambo duterere eh, eh, yakanaka nenini tondishoka but ihave nothing to do because yo yeah now i believe kuti kunamata its real guys ngatinamatei kunamata akusingonzi ngatipoendei kuchechi kwamambo duterere ngatiendei kuzayoja ngatiendei kufm that's not kunamata guys kunamata its kutoenda kwaunoita kwauri kuenda kunamata kutopfugama wega nemari vako kutsanya nekuverenga shoko ramwari so that you grow closer to god because mega mazvinzwira kuti the time is now the time is now pauchazoda kubatanidza it will be too late akusisina kubatanidza pauchada kubatanidza time yacho ananenge ati unenge usitorina time yekubatanidza time yatoti uzvibatanidza its now before it's too late let's repent let's go kunonamata ngatinamatei ngatiregererai let's love each other guys yes guys ngatilove each other because we think kuti kunamata kungoita zvako wega kunamata kutoda vamwe guys even bhaibheri shoko ramwari rinoti ida your neighbor semadira unozviita love your enemies kana uchitokirita futi maenemies yo hausatotanga kunamata let's pray guys let's spread love thank you guys for watching this video guys